Helo bawb, Paul sy'n ma, cadeirydd Clwb Peldroed Tref Cynarfon. A mae gen i un i ddau yn y gysion i rhannu efo chi mewn dau funud, ond cyn neud hynna dwi isio dymuno pob lwc a iechyd da i bawb sy'n cysylltiedig â'r clwb. Hynny yw yr cefnogwyr, yr noddwyr, y chwaraewyr i gyd o'r academi i fyny ac um, a pob yn yr dref ac yn yr ardal. Yym, edrychwch ar ôl eich hunan a cadwch yn saff, plîs. Yym, da ni'n edrych ymlaen i weld chi yn ôl yn yr ofal yn eu tŷ an. Ond hyd at hynna, plîs gofalwch am eich hunan. Um, it's Paul here, interim chairman of Cnarfon Town Football Club. Um, I have a few messages to pass on to you, which I'll say in a minute, but before doing that, I just want to wish you all good health and good luck over the coming

Swn licio dymuno pob lwc i holl cefnogwyr, noddwyr a gwirfoddolwyr sydd yn gysylltiedig efo'r clwb. Um, gobeithio nhw'ch chi gyd aros yn saff o'n a uh, dyn ni ddechrau mlaen i weld chi'n ôl ar rofal pan mae'r amser yn iawn.
Just a quick message from myself to everyone connected with the club.

Helo jyst negas bach i ddeud wel i i gobeithio bo' pawb yn pawb yn iawn a yn cadw'n saff yn yr amser yma. Mae reit rhyfadd heb ffwbo i ni gyd dwi siŵr ond yy pwysigrwydd ydi i bo' pawb pawb yn iawn pawb yn saff so dwi'n gobeithio nawn ni gyd wel' chi fuan a gobeithio fod y cofion arni i gyd yn iawn.

Neges ydyn y cofia am i obeithio bo pawb yn cadw'n yy saff trwy'r amser caled yma a gobeithio bo ni gyd yn gweld chi nôl yn yr ofal yn fuan iawn pryd ma hyn i gyd drosodd efo. Cymerwch ofal. Ginger Pel hei. Hello to everyone at Carnarvon Town Football Club, all the Covey Army. Um, it's a Saturday, Saturday evening, Saturday afternoon.

castle in North Wales. Um, but I hope everyone's staying safe, healthy, and uh, we'll see you very soon. Take care. Helo, Rai Williams yma, jyst eisiau dymuno i chi dair cofi am i gyd, i sponsors y clwb ac i pawb sy'n rhan o'r clwb um, yn ganol yr adeg calon mae da ni gael ar y funud. Yym, dwi'n gobeithio bod pawb yn oce okay ac yn edrych ar ôl eich gilydd a'ch teuluoedd. Yym, yn gobeithio bod yn ôl ar yr ofal y reit fuan. Yn y meantime, cyfyrwch ofal, cadwch y saff. I'd just like to wish everyone associated with Carnarvon Town Football Club all the very best over the coming weeks. As a group of fans, volunteers, sponsors of the football club, you've offered us unbelievable support this year. As a group of players, we'd like to offer that support back If you need to talk about anything over the what's going to be a difficult period, you're more than welcome to contact us via our social media. Hopefully everybody takes care and we'll be back out on that football pitch very soon.
Just neges bach i chi gyd, uh, yn amser caled mae pawb ni gyd yn aros i fewn, um, dim pel droed y pethau fel yna. Gobeithio bod chi'n dda, edrych, edrych ar ôl ei gilydd ac uh, gobeithio bod ni'n uh, nôl ati cyn bo hir. Ond uh, Cab- cabl y sbri i fyny ac yy fel ti'n dweud mae'n anodd ar y funud ond yy siŵr bod rhaid i ni dod trwyo lot yy gryfach fel yy fel yy teulu a pethau fel 'na i chi gyd. Gobeithio dda, dymuno dda. Hwyl i chi rŵan, diolch. Go.
Hi everybody, Turds here, just checking in. Um, I just want to make sure that uh, everyone is okay uh, during the current uh, current pandemic, making sure that everyone is um, following the national guidelines in